mana kamano jawinjo na e kinde machalo koda maendi anatobi jakoba nyathi kimerwa kendo antiere got ramogi wan kod okinja makambo kaendi mondo wakolane weche ma igi tek ma bende samo ke- samoro kelo gwenyruok e kit dhano kotimne dak masani ka ipimo mos to wang'iyo kod ngima machon tiyudo ka gwenyruok nitie kendo lokruok nitie matut ahinya matut ahinya okinja ok ang'eyo to kawuono got wacho ang'o o got oling' aling'a to kawuono en chieng' bura Mm. ing'e ni ramoga jwang' nowacho ni bura onge omin ma odgi Mm. e, sama iyale to iketo aketa bura tir awinji koro juogi nyogola nokinja wuothie e liete ma- matimre e piny ramoga jwang' ing'e ni mano nawuok na tich abich Awinji. gi tich ang'wen ing'e ni kowgi Mm. e bandeche makwar ringi wiye ka to chieng' ngeso awinji to gweng' ka gweng' ikome ji en tinde nyu- nyaka nyikwa ramogi ne we chike ramogi ajwang' Mm. yudo ng'at mifwali lar to imoyi lar kaka chon Mm. tionge Mm. tiwinjo mana to manye wan kode e chiro ni ang'o monege dhano dak andulre andula matiende ni chi- chira Mm. obembo nyikwa ramogi ajwang' awinji to wasenyiso governors mag piny ramogi ajwang' ero ni giyie Kech nyikwa Ramogi ing'e ni sani ka wuotho tiwinjo ka dendgi ojony muoch nan tap tap ka ng'ato riere. Rwata twacha, Magi- rwata twacha. Eh, gik ma niwinjo ga nachon ka ng'ielene maturo Dende fuondi mar ng'ato. kuondi mege leko mako Ero. kata diel. Mm. E to sani koro nye- juogo nyiso nyikwa Ramogi ni governors mag piny Luo Mm. gilosie manyasi mimadho ka soda nikech governors go ma sani chalo ka jodong luo machon eh, koro manyasi ka soda kiwinjo ka dendi jony tindi eh, adhi duka ero tikawe tiywaye matin ero koro ka juogi nye wuothi piny ramoga jwang' to yudo ka iliete ka nitie ywarruok mm. e kind jokong'o mm. kod weg liel mm -hmm. to juogi ka timo nonro matut mm -hmm. to yudo ni koro gol chik apar matayo weg liel kod jokong'o awinji ing'e ni liel ok en liel ka jakong'o onge nyako bedi ka ruodhi mage gwenge nyalo lando i, i barasa Ehe. nok dwar neno jokong'i liete Ehe. mano ji odiwo gi liete e mie mano liel momoko ma Liel. kaka tim kaka kony moko diik mna tich ariyo moko diik tich abich moko bende nikech tije koro rem ei dala kaeni e to kendo ka nonro juogi nya timo maber to juogi yudo ni tiji tij liel te 70% itimo gi jokong'o Yeah. 20% itimo gi jodala 6% itimo gosiepe ae 3% itimo gi jolemo Jolemo. ae 2% koro mi jomamoko manyiso ni jolemogi Eh. gini gini maumbe gidhiga iwe ni gitimo 70% Eh. to kara gin gitimo mana 3% Mm. koro juogi dwa lwar gi nyikwara mogi tije jokong'o Awinji.
tij jokong'o e liel e liel e magi gin ema gin e jo jokunyo otieno Mano en tij Kaburini.
jokong'o kaburini margi Eh, ng'e- ng'en gima ochogo ji dala ka ni en liel to liel en kuma jokong'o kunyo Eh. koro seche yalo ubiro winjo ka jokristo wacho Mere en fuwo. Jakong'o kono ne piny ruodh polo. To ka kendo jo Kri- ja Kristo tho, Eh? winjo ka jadolo dhi siemo ne jakong'o kama otimo kitegi ge. Ng'e kitegi ge. Ero. Kunyuru ka. Okwongo gwedho.
Asegwedhe.
Kunyuru ka. Ticha wenu. Ogwedho kanyo. Eh, to ng'ama dwa dhi polo to gi- ema idwa kan ka. Emidwa kan ka. Eh? Koro ing'eny ka kong'o dwa kumi makal kitege. Ing'e kite megege. Ero. Ma pi kidonj gaga. Awinji. Odonji kidi ma lwanda. Ero. Koro ibo yudo koywe ga luya. Gik lwanda. Luya chot. Ramogi be noketo.
Eh? Ni buro ok lok. Kane osegwe, Kaka kama nose- osegwe- kama kama osegwe- nosesiemno. Koro iwinjo ka ja- jakunyo. Jakunyo jo- jo- jokong'o gi. Eh? moro giriek moro ng'ado wach ikeli uru lum gi mach idwa rew lwanda Eh. mach rew lwanda tibaro Kele- keleuru tael Eh, mach rew lwanda Eh. tibaro Eh. koro mani en tij jo- jokong'o Mm. ma ka jokong'o onge to jokunyo onge liel machielo nyikwara mboga jwang' momiwa nyiso ni jokong'o gin jo weg liel nyaka migi luor gin ema ging'eyo kuonde ma kong welo ma keche Nitie. yudre Manyalo rito welo.
Gima nyalo rito welo Ero. ng'e ni oche gi welo seche moko koro koyo ohingo Awinji. gin ema weg liel orogi dhi mana ka nyaugenya ema gole gi pi adek Ero. gima nyalo miyo or ngiang lake mwang'i ka orwa ni lake otopga Gola chalade.
en ema nyalo miyo or ngiang lake Gi ta ing'e ni jog jog. wadwaro wadwaro mak maka maka ja maka oro bilo to golo juoke te koro golo nwa gola siri mathurgi Eh to koro yudo ka jakong.
Mm. Tho. Eh. Gigwenyre gi thuonde. Eh. Ka gidhi. Mm. Haya. Jodolo mineno wargi Mm. mabe juogi nyaka nyis ni kuo ramogi got ramogi ka. ero Ing'e ni jadolo mowar ing'e ni en ng'ama odak ka kuong'o kong'o matek. Ero. To wan ing'e ni waneno gi. mm. ka gidhi nyombo Mm. tirenjo kong inyime Inyime. Eh, bine kugolo ka gin ngin kacha to koro onge kambi Eh. machike ramogi Mm, Toluwo. oluwo ma Eh. sama odhi nyombo to kendo we kandho rwako suti Kendo sama sama donjo ni kuong imere gi lamo to lamo. yo to lamo Ero. aeto irenjo kong mbele ne Ero. tiwinjo kowacho an gini ng'eni wan to chikwa kuyie we abila yawni Nyine oseme na madhi. Osego na madhe. Eh, Koro ing'e ni chi- yani oketo sei Eh, oketo sei. ng'e ni joma wuotho go ok bi yie kapok oketo sei Eh, ing'e ni kiketo sei is- milion achiel, Ero. siling milion achiel. Eh. In ikiti kode. Eh. To gima tijno odhi otimo, gima duong' in emi tikete sei. gini dhi mako ji mang'eny Omiyo ka okel kong'o ka, Tiwacho ni wabile yau. Ayawni. Bujogi omer te.
Mm. Ing'e ni ne wuon sei. In ne wuon sei. Koro chike Ramogi. Ero. Samoro guru ga matek mobaro nyaka jolemo. Eh. Gima Kata ni nyaka obil kong' e od maro. Wi ma en chik momako. Mar ang'wen nyakwa Ramogi Ajwang' ma bende mulo wach ma jokong'o midwaro ni weg liel koro nyaka luorgi. Gin e joma mi ji nyiero e koyo tieno. Ero. E gidiro weche to ji nyiero. Gimoro ji e, e, e, e siwandha. Iwinjo ka monyalo gon onge. Ochwinjo kara ne dhoge tek. Wang'iyo go.
Ni yo wuote tek tek Nairobi ok aneno na. Ati dhos wili.
Awacha yweyo anarandere aonge gik gik mapong'o kora.
an tasewacho Eh. kama ubiro tera bende onge awuoyi liend owadwa wuoyi liend wuonwa Eh, koro iwinjo kokwe ose- osemoke awinji koro kendo kwe oling kaga maonge Eh, koro ting'e ni mano osemoro ji kata kogo ka ji ogo toch kamano wache gino Eh. odwa ng'i kaka mane kowacho gino Eh, bana i- i- un ka ji obiro miye turango ga ji nade koro mano nyikwara mogi nyaka ng'e Eh? aya mar abich Mm. Gin ema itiyo kodgi kwero gik maricho e liel. Ero. Eh, ing'e ni inyalo migi kong'o gimoro Eh? to gidhi madho. ing'eyo kinja ni ing'eyo jogi jomoko osegakawo osekawo jokongo gi jomaricho to ka koro udhi e- e kapet nodwa luwo one by one tidodo ni weche mane owachogi nitie ng'a mochike ng'a mano ore Eh, to ing'e ni ka gi- gikidwa rie gimoro e liel. Eh? To jogi kidwa dondre. Eh? to oyudo ka weg dala osemiye gimoro Eh. koro kosedhi ochajo wiye to Eh. oduogi winjo ka koro gono o onge sude sani ji orwako e dalagi Ero. gache ma tiendgi dongo dongo Ncha un kure.
dak naneu e kinde mane otuo Eh. Eh, sani to koro ni Kanyo wago arambe kae wago mana kendwa. Kendwa. sani koro jomoko licho ne en liel nane liend minwa Eh. diere mane otuo ne un kanye Eh. bure kabisa ni oche ni oche Oche. ni oche ni ni nyaloka Eh. koro iwinjo ka osolo wach okowo wach bo ilicho ka be sijui ni mago kachuoga Eh. kachuogi kachuogi to minu to nyocha thoka omadho yiend agudu bobare Iya, agudi. wadak mna kwa manyo nyalwet kwach pile pile to wane dala ka Eh, nyabend winyi ni Dayo ni omuodo bol. Geche go ne dak chopie ka chon okonyo gole e lwet. eh. Koro gibiro ka gi buge moko mondik bitime neno. Eh. Eh, no, we nyikwaya adek. Na na lis nyakweke. Na lis nyakweke. Okinyi- okinyi- Imiyo osuptal ok- ok- pinje ma oko. Okinyi ge kai sama juogi make jogi, jokongo go. Yeah. Sama odwa gol wach wachalo koda mano ng'iyo ka piny oling' i dala. Ah, to ng'e- Seche mag eh, siwandha. eh, teko akuta. Kar sa aboro dhi ochiko kama piny oling' ma koro odong' matin tiwe ne jo- jodolo Eh. to muoch mana ni para to wuoyo mana kowuok e dhood minegi Okay. kata e dhood wuon liel Eh, kodhi ineno- mwalo to wach pod onyalo wacho onge di bich Onge. mondo dhan- mondo dhano ling nowinje Ok- yaani mno- joket paro te kuome ok aneno na. ok anenona Eh, ok aneno na an to awacha yweyo awacha yweyo
karachini Eh. to m- mano wachini an ubro dhi tiweya mana dalawa An kama onge- gweng'wa an onge kubwoga polis osemaka mag pinje te ok ubwoga koro ing'e ni kwara mogi nyaka ng'e Ero. ni gin emitiyo kodgi E e gweng'. kwero gik maricho e liel E liel. Eh, kendo girieyo ji aya mar auchiel nyakwara moga jwang' ma bende wanyisougo ni un weg liel kik ucha jokong'o nikech jokong'o ematiyo e- ka gionge to liel ok en liel gin ema giromo ne liel moa oko winjo ka giywayo to giluyo to gin nyaka wi bodi Ero. kendo gin ema gigo- gigi- gigologa sanduku e mtoka Eh, en mtoka kosechopo neno ka jo- jo nairobi bi- wuok ka gima nende onge ng'ama giting'o ka Giyware chien. Giyware- Giyware giries- chien. gi- girango dala to giriesi wang' Giyware- eh. to ng'ama okelogi to giwe chien Eh. koro jakong'oni To mibet abet e siwandhane eh. To ochiek kanye ochiek kanye Ting'e ni jakong'o ng'amo- ng'amo yuma. osedhi omako osiep gi jo gi jo Nairobi Eh, Eh? Jakong'o ning'e ni ng'amo yuma. awinji Ing'e ni puodhoga kokomer. Eh? Sanduk pok ne gigoga piny. Sanduk kendo iyudo ka giting'o. maber wicho Maber bi gichop kuma itere. Maber, To morit- gi- kendo to gigo nyaka- piny.
To ka to ni s- mare momadhoni Eh? to kendo ogore piny. Eh? Aya machielo nyakwara Mogajwang' ma bende jokong'o wayudo ni gin ema giti tich matek e liel ni gin e jogo gin e joger siwandha Mm. ing'e ni siwandha ka be gigede Mm. e buche gin tinde to tents mayo gi tich to mae ne tijgi okinja be giming'eyo ni gero gero tents be matek chumbe ka e joka be ged kosekelogi Eh. iyudo ko- ka- kendo gi jong'ad rieko Eh. Eh, gini chungeuru kodok koni en ochung' gi chieng' uno kune direction ma chieng' ing'ene kamo me- kamo chaen Ero. teni mochiwo kaka Eh. iguro gini Eh. ni unu wa mabor wan mwang'e chieng' marieny e dala E- e gweng'wa ka wang'e kama chieng' kama doke. chieng' dokie Eh. Eh, koro kete uru kama karomo saa boro chiengni ni dier ji Eh. koro i- wabiro ting'e Eh. ng'e nitie seche moko Eh. ma koro chieng' oduogo koro kowo ji ka Eh. tineno ka jokong' gima oduogo ting'o Wadwa- tena. wadwaro joma chwalo tent Eh. tibiro yudo joma biro kwongo chiwore mbele ji gin ema gikwongo ga wuok. gin joma ne becho ka gin ma koro mako tent gin ma kendo gikwongo wuok Ero. a wang'i kendo yo machielo nyikwa ramoga jwang' momiyo wawachonu ni jakong'o en ng'ama nyaka mi luor liel nikech ka li- ka gionge to liel ok en liel gin ema gilando ne ji kuonde ma liete nitie Eh, ing'e ni gifwambo to gikeyo liend ng'ane to jodalagi ema nyoketho ne mano be giwacho mano nitie ng'ani oik maber Um, i- kendo iwinjo- kendo ing'e ni gimoke kar mach kuonde mimathe no gimoke to ka gisemoke to giwinje kando joma owinje kendo keye aya mogik ma bende wayudo ni jokong'o koro tiyo mogik gin e joiko ing'e ni jadolo kosebolo lowo gi lewo pawo mino biro kata obolo lowo gi lewo pawo Eh, obiro iko to onge opawo oongo pawo Eh. to komiye Eh. nero iki yaw ibiro iko nikech o- olanda nito jomag maike ni angilikan Eh. ni padri mar angilikan ema Eh, biro bado ike iko. to kokawo pawo miye Eh. kata obed na padri mar kanise mamoko giduto juogi neno giga Awinji. ineno kokawo lo- olo opawo to joolog le opawo Obolo kol ob- obolo kol ko- kobwok. e kobwok Kobwok kobol ka ngama Ah, bendo- ko ng'at ma manyo dologo. onge ni ng'ato ok nyal iko gi lweti achiel ni Okok- joolog opawo okok Eh. kobwok. Eh, tiwinjo koolo Tobwok. to wacho lo kuom lo Eh, tobwok. ai to wacho ni to jodala ike Eh? jodala be ing'eni kobiro Ero. neno ka jodala jo jodala to kojowe Lwedo. lwedo tiwinjo kiole to gon brrr Eh? tiole ole kamano ting'eni pod sanduk neno Eh? koro jakong'ono Eh? en ema koro dongo pawo Ojo chiwre. odwa chiwre Ero. odwa ole boyike botieke te Pup. pup pup Yudo ka kore goye pup to wacho madhoge Madhoge. pup to wacho madhoge. Eh. Ma momiyo juogi. Okinyi ng'e ni joma jo- jo- joma koro go pup pup gi gin magi ologa e chwang gasira ne ne- nanyuola Eh. tino ka koro dalo muoch mana gi uwi E koro winjo ka jogi nene to koro toye wer. Toye wer. Jopolo. to jodala to toye ywak Jodala to toye ywak to jokong'o Eh. to olo lowo. Koro tij jokongoni ok nyal chaye liel nikech onge liel manyalo dhi maber ka gionge. Awinji. Koro mama omi juogi nyisogi ni tich ma jakong'o tiyo ne Nyasaye ka okawo ng'ato. Kik gikawe gir tugo. Ing'e ni jakong'o piny ruodh polo Mm. onyalo donjo. Eh? Jakong'o nyalo donjo e piny ruodh polo. Kok Ing'e ni- onon. Ing'e ni jakong'o dhoge mit. Eh? Onyalo nyong'o Yesu gi wach modonjo e piny ruodh polo. Ing'e ni ka jakuo Eh? mane kwalo mane obaro dhano gi kuo mane kwalo kangno ne kangno ne bo joge wacho Eh. ni ng'ati ni wagure en wadwa gure kongima Eh. ting'e ni ja ing'e ni ka ni gure ting'e ni owacho ni yesu mna weche adek ne kende. gigo mbaka weche adek Eh. kende ruoth kidonjo tipara Nywa Adek- tiyo. Ah, ah, Nyati. adek kende ok omedo Eh, kata moro kadonjo tipara. Eh, to yesu orange Eh. wadhi kodi koro ing'e ni jaku- jakuoni nodhi polo ma kata sani omadho jus gi malaike koro Nolokore. jakong- jakong'o bende Mm. onyalo nyiso Ye- yesu yo b- bodonji polo Eh. ma joma iwega ni dhi polo gi didong Eh. kogo ni ruoth jadolo ruoth jadolo nene luongo divai te e wi altar to wan ema ne wagolo sadaka Eh? koro wabe molumbe ema nodwoko wa ichanga Eh. arate magi divai ine kaka an Eh. ang'a ma kare Ang'o ma nyalo luwo chigi? Eh, to ruoth ng'en pod onyalo wacho kata na ni yesu ng'e ni yesu en ng'ama jabura ni ruoth in nineno tich mwatiyo ka ng'ato tho mm. tije kadi tiye gi wiyi nono ni wachiwore ka jadole mayalo to madho divai wan jok ma koro tiya tiya tich agoko dwa madhe machal na ing'en kodek donjo omiyo nyikwara moga jwang' ing'en ni chieng' giko ng'ato ng'ato nyaka tim nende hey. koro ah. ng'at jal be timo nende hey. ing'en find jakong'o mm. gi find jok mineno kaka koro yanyo jokong'o no nowargi eh. koele maber ni koro malaika elo ng'ato ng'ato to ng'ato ng'ato wuoyi wi fainde jakong'o donjo jakong'o donjo awinji nikech uwacho ni ruoth ni iwacho ni nyasaye en hera Mm. wan wasebet kwarito wachni ma herani Mm. e, mak ineno ka kata kumwa mathe ka wadwa moro madho glas to we na madho osekini ne wanyalo ruwi gine na achiel nikech wahere Yagul achiel.
yagul achiel to jogi ma jodolo gi ka ng'ato madho chaye go kombe Eh? tilawo le par budwar nyaka sabun koro hera ne onge kindgi Ageno- Defy- defy jadolo luongo mana kende Eh, ageno ni nyikwa ramogi kowinjo wechegi Eh, bomako to liete nyikwa ramogi ajwang' mm. bro bet ma bro dhi yo makare nikech was kaka juogi oyude ni jokong'o ema tiyo matek mm. e kar liel kama ka jokong'o onge weche duto mwakwanogi ting'e ni liel koro ok en liel mm. e liel onjawre awinji mana kamano an kod okinja makambo e chik apar matayi- matayo weg- matayo weg liel kod jokong'o wach mosebedo kakelo gwenyruok ahinya to gima duong' ni jal achiel kuom jal mikowo motieko wuodhe gin nyaka koro migi luor mogik kendo ng'ato ang'ata modonjo ka nyaka miye luor motenre kode nyinga tobi jakobo nyathi kimirwa